Maw? Ka rawn zuar chhuak dawn a ka pakhum, min dawr ve rawh khaite i rawn zuar lo me e.
A awi awm lo e, kan hme tur bah ka kawr hlei nen. Aw, tlai lamah ka rawn zuar ang khai tih si.
Ka ti mi ka siawm pawh ka hre lo e. Aw, heta tuikuah lai pakhum a ka nia mi hria em? Hello.
Tunge, va ri mi lo mi? Var i chu ka ni tho alawm, var beng thleng zawk a ni ang i biak tum chu. Var, var beng thleng in awm teh na ni? Aw, pakhat var beng thleng a nia, kei chu var zai dam in awm ka ni. E, a khai a, var zai dam i leh var beng thleng i te pawh in lo awm zel a maw? Ka siam thu ve nei mai tak tak a, va ri zawk a niang vang ding thei an ti thin a maw? Aww.
Mai pawh ka mi kei chu Luaipu ah dei alawm ka awm, Rawtawi chu ka zawng a, hei kan hme tur bak ka zawng lo. Aww, enah nge Seng Zali ngawt kha ka rawn pe lawk tawh che si a?
Maw? Ka pakhum Zali Rawtawi man tur lo in ring rawh khai tia Zali ka pe tawh che si a? Aw, chu Vari pakhat zawk chu niang pute Sanram a nupui zawk a niang. Aw, kei chu ka biak duh zawk chu Lawipu Vari zawk a nia, nangmah mau bawk maw?
Vari tuna i biak duh zawk chu mau bawk a niang, kei chu Lawipu ah ka awm. Ke, keimahna ka biak duh hi chu Lawipu mi nia, mau bawk a mi maw i nih nangmah?
Mau, Lawipu mi ka nih. Aw.

Ka lo hrim hrim chu chu. Ka ka pu i selo maw? Aw ka hrelo, keini chu Lawipu ah daih alawm kan awm. Ani le ka pu in a hriat teh mi.
Min hre lo vang, kei pawn ka hrelo. Mahni ah in inbia mi. Mahni ah pawh ka ru tuai. Ka rawn dah tawh la, pawisa kei i la lawk a, tia awi kei va ri tho ka nia, mahse keimah chuan ka ni lo, kei chu huahna ka kal a, kan hme tur chu hei zawng chu ka zawng a, hme khat vel ka hmu a ka ti a maw. Chuan mau bawk ah khian va ri awm a, va ri kha ka phone let a, a va ri mi. Rotawih man tur ila lawk a mi ka tia, awi awm lo lo khawiah mi rotawih tur rotawih pawh ka khawr reng reng hlei niam a tia. Chu ka va ri hrilh chhun chu ka phone leh a chu va ri chuan khawiah rotawih pawh ka khawr lo, pawisa pawh ka la lo, hna ka thawk ka buai lutuk a tia. Chu chu lawm entir ka ka pu in zu lam lawk che u ti ringawt bawk sia maw. Hi ha i pu pawh chu hrep pawh ka hre ngai lo, rotawih pawh ka khawr ngai lo, hei.
Aw, Pu Khuma a rin tih hma ni pawh chuan maw? Aw.
Mahse, ka hre ngai lo hrim hrim, Rawtawi pawh ka khawr ngai lo, ka khawr chhunah pawh huana ka kal a, ka huan bul a tlem awm a, hei ka hme tur ka khawr bak hi chu maw? Aw. Ka khawr ngai lo. Ani chuan ka pu hian a hai che nge i hming a hre bawk chiah hi hawng zia ni ta ang le tur aw. Umm, a tu va ri nge maw ni dawn le ka ti. Aw, a ni le ka pu nen hian in be lawk deuh ka kan lo kal lovang a buai tlak chiang ringawt a ka kal thiam lo. Ka pu nen hian in be lawk hlo u aw. A hriat pawh ka hre ngai lo. I in be leh chin hrim hrim mai lo u tiraw. A tuikawl ah pawh kal pawh ka kal ngai lo. Hawi chungte ni phei chuan ka pu pawh i hriat bawk. Chu nangmah a hre ringawt te chu mak ka ti em sia a, tisual a inang tak chu hian. Mak ka ti e, keipawn Tuikuala pawh kal pawh ka kal ngai lo hrim hrim. Tuikuala ka kal ngai lo a. Aw. Chu leh nghal nghal engti ka pui hriat ang nang chu chuan tiraw. Thu lawm. Ka pu hian a hre sual che nia, Varidang an awm a ni ngeng a, pi Varidang hian awm a nih ka ring tlat a ni ka pu hi tisual a niang. Aw, chu midang an awm a niang ka ring ka tia keipawn mahni pawh chuan chu Vari ve tho maw. Aw. i kan khonu tho mau bawk ah khian a awm a chu chu ni rotoi mani la lawk a mi ka che ka phone a maw a awih awm lo em mai engvang nge rotoi man ka la lawk ringawt ang a che an mahni chu motor an nei a hei leivung vel hi an peih a an kual an kual kha nia rotoi khawr hman pawn ka awm hlein em awih awm lo lo a hrip pawh ka hre ngai lo ve a rawn ti ve leh bawk sia ee ka pu la chu mi dang hrip chu a nei i keimah hring angin ni in an lo bum aniang ka ring. Ni e, tirawn che, kawr tuai bai ka ei chak ania, lam rauh u kal vat vat tawh min ti reng reng awt a maw? Aw le, khaw ngei chak awm zawk a ni, chu buai chak e. Kan tan engtin nge han tih vak ngeiin a awm bawk si lo, kan thla bik bawk si lo chu nangmah chu.
Umm, a kei chu a luai pua a, dei ka awm a, bak a pi kawh lah pawh kal pawh ka kal ngai lo hrim hrim.
Chu an tih a, Mark chawi dan chu kan nau alawm var e chu ti leh bawk sia.
Eng hnam nge nia? Ka hre miah lo, a hnam ang zawng chuan ka pu hnam hi ka hre miah lo. Keini chu hmar kan nia maw? Aw.
Chu a tui kawl ah phei chuan chhung le kaw khat pawh kan nei lo, kal pawh kan kal ngai hrim hrim a. A tumah khaw hmel hriat pawh ka nei lo. A nih phei chuan i tang hriat ngheihna awm lo hrim hrim ka hmu chu. Awm lo hrim hrim a buai thlak ka ti. Ruai rawh engpawh ni se, than han hrilhfiah mai che, ka khawngaih hrilh dan tur pawh ka thiam tawh lo ka pu hi maw. In in be lawk rawh u maw rawh ka va kal lawk ange aw, a bulah chuan aw.
A beh kher pawt a ngai lo ang, amah pawn min hrechawng lo ang, midangin an bum a niang. Thil hriat sual pal avanga nangmah rawn bia tep pawh kha a ni pal thei a, chu chu rawn sawi chin rawh vek, kan kan kan pe lawk ange fawn. Ka ka pu, nu Vali chu han be lawk zawh. Aw Vali!
Awi! Awi, Damthla em! Aw, dam chu dam e. Engtin nge ka raw tuai tur te chu a lam thei dawn em? A chu lawm ka ti, a nang pawh hrilh pawh ka ngai lo che nia, raw tuai man chu a lam pawh ka lam si lo a pu, min hresual a niang. Enga? Min hresual a niang, ka hming angin mi in an rawn englo an rawn bum che aniang ka ring.

A mak ka ti e, a tuikaw lah pawh kal pawh ka kal ngai lo hrim hrim.
I hmel pawh ka hre lo a nia. Aw, tuikual aṭai pakhum a kak a nia, mi hria law. Ka hre lo che, i hming pawh ka hre lo, i hmel pawh ka hre lo hrim hrim.
Aw, mak mak i pakhum a tuikual ah.
Tuikual ah pawh ka kal ngai lo pu. Aw, ngawi teh, ngawi teh, min hmu la mi hriang em.
Ka hre lo ang che. Ka tur te hi sikhutin ka rawn inhruai tir mai dawn an ni. A ngai lo u, a tuikawl ah pawh kal pawh ka kal ngai si lo a, mak ka ti e, midang in eng emaw ni ka hming ang in an lo bum che nge a ne dawn le ka ti. Nang khan insawi dan khan ra tuai, ra tuai ah khan hmo tak tuai te pawh ka nei a ka pakhum. A rotling puai te puai tiah kei in a awm ang ang tunlai ro tuai tui lai lawm i a i theih ang ang kha ro ti rawh khan ti ngawt kha a ni a. Awi pu i hresual a niang i rotuai pawh ka khawr ngai lo va maw a huan ka nei a khanghu te ka la thin a kar khat a vawi khat te ka kal a ka kal pa in ka huan bulah chuan rotuai chu ka la a kan hmeh tur pah khi hral pawh ka hral ngai lo. Min hre sual a niang. Var i var bawi i ni lo maw?
Aw, a ni lo. Aw, va engtin em aw.
Ka tute kha Zulam mul a tia a tul chuan keimah pawh ka lo kal tel ve mai ang Scooty ah min phur se ka lo ti deuh a. Awi, ha ka khawngaih zawk che e, a turin ka lo bum che le, a pawi ka ti tak tak. A tuikawl ah pawh ka kal ngai si lo. Lelhriat pawh tu mah ka nei hlei nen tuikawl ah phei chuan Ngawi teh, engei hming pum ka hre sual a mawni aw.
Lalvarsuk. Lalvarsuk a?
Aw. Lalvarsuk, ngaw rawh, i hming pum reng reng chu ka hre chuan i pakhuma mi hre lo maw? Aw, ka hre lo che. Pakhuma, pakhuma i nei lo hrim hrim zawk nge?
Aw, ka nei lo hrim hrim. Tuikuala i nei lo maw? Aw, tuikuala phei chuan hmelhriat pakhat maw ka nei lo, kal pawh ka kal ngai lo. Mawi teh Varbawi bihu phur a ni lo maw? I hralh zo tawng a bihu phur a ni lo maw? Oi ha, ka mi ve hi hre lo a niang, mi pa ngai tak dawt pawh ka sawi ngai lo, mi pawh ka bum ngai lo, chhuak pawh ka chhuak ngai lo, inah hian ka awm tawp a ni mai chu, haw na kak khat a vawi khat te ka kal a. Varbawi lungngai lohna min bum ka ti chuang lo a maw? Aw. A pawisa te Zali chauh mah ni se, i lo la lawk ve tawh sia tih thil mai mai maw la e? A chutiang chuan. Khawiha a pawi ka ti e, Pu, a tu nge maw ni dawn leh maw? Ka hming ang hi an awm ve a ni ang. A ni dawn emaw hman ni ka, Lawipui timi var Bengchhengi i timi kha kha a awm i ti em kha? Kha kha, Kha kha mau bawk a awm a nia maw? Aww. Amah pawh ka zawt a, awii awm lo lo khawi a Ratawi pawh ka khawr hman lo va, ka buai lutuk ringawt a ti a.
Kan ina. Ka phone ve a thu lo a mah. Aww, kan ina rawn zuar kha chu in ni si lo maw a thu va. Aww. Ka ri in phone number hi In phone number lai hian ka lehkhabu te a in ziak tawp mai bawk se nang mi lah hian aa nangmah var i var bawi ka hre tuai man pek lawk i nih bawk si loh chuan
Awii ha mi in mi in an bum che a ni chiang mai enge a dawt an sawi chiang a ni chu Ruatuai te ka lo hral thin chu ni se la chuan a awm pawk a ti tho a hral pawk a hral ngai lo zawng pawk a zawng hman lo I pakhuma hian Rotuaia ei chak a ni. Rotuai bai hi maw? E, khai, Rotuai bai te keiniang kum duangah chuan a tui em em mai a maw? Saai chu a pawi ka ti e.
Saai te mah hi. A hrim a hrim hrimah misual a nih chu engvangin nge ka number pawh chu a lo engtin nge a pe thei che ka number pawh chu a lo nei min min hmel hawh nge i dawhsawi a duh hrim hrim nge mawni dawn le? Sawka lehkhabu te ah khan Vary, var buai tih khan a dah a, i phone number kha he he number ah hi a dah tawp mai kha nia. Tichuan.
Ani chuan tu tunah chuan tumah kha che angin pawisa baiin pe tawh ngai saw aw pu. E pe tawh lo.
Misual a misual ber a ni chu. Aw tih chi lo engmaw rawh Varbuai. A cheng zal i hrim hrim a ka chu engmah hlum ngaihna tur awm lo a, nangmah i lo ni lo a ni si chuanin engtin nge kan tih ang? Aw lung engmah buaina tur a awm lo va maw? Zal i kar kha chu thil hau tak turu tak a ni lo va, mahrâwng chu ka châk zâwk tak a chu a zan hi man lek tal te pawh mi pe thei lawm hi kan ti a hre tuai a chu. Aw a buai tak em ka ni bawk si lo. Ka hre tuai chu engtin nge kan tih dawn?

I nu hnenah han va tuai man kha han dah zawk kha nia maw? Kan hmansa mai lo e, chutiang va tuai vel.
Engtin nge maw kan ti dawn le?

Pakhuma chuan zali pe lawk lo che maw? Tui kuala pakhuma. A fiam thu ni hi.
I khawr mi a la va maw? Cheng zali ngawt mai kha ka dah sa a. Chu ka beidang in mahni pavari ka phone.
I beidawngin Vari han phone a, Var Bengcheng i han phone a tichuan. Var Bengcheng in ka bawi bawi nen hian khawi a eng vang nia Ratawi man tu chu ka la ring a, ai tun lai mi sual an tam tawh se maw. Kei mahdaih hi ka lo ni siam mak i ti em? Putar tak tak emaw i ti em? Putar tak tak ai ngai maw? Tha e, awle awle.
Amah ka ti i hran. Amah kun min fiam i hriat thiam lo kha e.
Keimah khan ka rotuai man ka bat tir a nih chu. Rotuai zali man min bat sak ti hna a nih chu. Maw? Inti nge thei zawk a?
Ani chuan kan hawh leh mai dawn ti na mi hruattuai tel lo chu kan hawh leh mai ang maw?
Seitur ka hre lo chu awm ka ti ve kha vawiin phei ka che e.
Nangmah kha rawn pu tlat tawh sia ti rawh. Chuan ani leh nakinah i i i Varipui chu la hrilh mai rawh, Sangzual vek a lo awm leh lo ni leh ti rawh aw. Nakinan. YouTube an ngaithlak theihna dah dawn tawh aw. Khawi maw i nu i nu hi thla thlak an lak emaw. Titawh chu ka duh tawh lo. A ni le aw mahni mi kha ka ring mai ang a ni le hei. A za thlak em mai. Khawngaih kha.
Min ti lar tum rei rei chu. Ti lar dawn hei hei kan hmang mai dawn nia hei. Hi tha mai tilo. Hei kan hmang anga.
Anih leh kan kal mai ang aw kan hnathawih pawh chu i engmah ilo dah leh bawk zeuh ang kal mai ang aw mangtha aw mang mangtha le aw le ti ve la mangtha u le ti ve rawh aw le aw mangtha u le.